Koro ema adwaro ni mondo inyisa gima niwacho. Oh. Mm. Ema amanyi Mm. aneno ni nikech weekend bor Mm. kawuono be onge gima watimo agombo ni mondo idhi e shopping Mm. idhi idhi e town itim shopping matin Mm. Ah, onego wadhi waraw wamos mama gene Mm. dakika moko matin koka waduogi Mama uti hero. Eh, Mama sboy. Ah, wadhi adhiya Yaani sasa miparo mama u. Eh. To jidhi. Ah, ah. Mano. anena ni sani Mm. weekend bor Ay mano be sawa. Mm, koro apa nitie gimoro matin nitie gimoro matin ka Mm. ing'e gimoro amora kaka kaka dwarore gimoro amora mi- ma in- iparo ni onego walim gi godo Mm. mondo ikaw Ma kawuono imiya nyaka kar. mm, To nitie limit koso? a- apa- apa- apa ni gimoro ni eiye kanyo Ma- kakaw Moro amora ma pani Ah, mama apa- unya dwaro. aparo ni ok orach Oh, sawa. aparo ni kadno ok rach Haya. kamano ariti Mm.
eh, ok- kik- kik- itebi kasri kik ibudh ahinya And there's no problem.
ero kamano Mano ok mana dakika matin kama taseduogo. kamano Haya.
Haya.
Kaeto Eh. adwaroga ni mondo ikonya gi 1000 be Mm. akawgo mar wiya nikech onego adog suko next week. Mm. Eh. dong nitie change moro madodong mana ni

Ah, haya Riti, I'll be waiting. Sawa.
Haya. Oh, Oh, sipa. aseduogo. Seduogo. Eh, koro Yes. gine ne asekawo mar wich akawo to koro awe awe salun chuth mondo next week adhi tisuka Okay. koro kad giseoroni message mo pesa Eh, matiyogo giseorona nitie gini ng'ato ing'ade lakini Mm. ah ok ang'ade dong' iwacho ni anyanya gik ma ma- mama unya dwaro kamano koro koro mane makawo ka ah, asegocho ni osiepena moko town ka yo madhi koru cha graduations moko notimore ei town ka mang'eny koro jam lich Mm. koro atemo ng'eyo kwanyalo tiyo gi rut ma kisi owuok gi rangwe Apa ni wanyalo chopogo piyo mondo sa apar e wang'e oyudo ka wuok dala waduogo. Yo madhi korwa.
Eh, Kwani nwa nwa dhiga korwa koso nwa dhi neno mama. Ka agombo ni mondo wadwar ne mama u Eh. mara. Ah, wadwa wach kodgi matin osebudho kapok kapok wadwa nenogi. Mama wa Kamano. dalawa Yes. ema ne wadhiye Kamano. to kinyisa Mm. iwuonda ni wadhi neno mama u.

kiwuok kae akone ni mondo idhi tim shopping gik manyalo dhi neno go mama to magi emi ting'o koko chako wuok kae ato kane ng'e ni wadhi neno mama u koko chako wuok kae koro ka mama wa to nitie ming'iewo ne to ka mama u to weche pogore nikech mama u en mama u Eh. mama wa Eh. en mama wa Eh. eh koro chakre kawuono kadwa dhi limo mama wa to anyiep kenda Ah, ok ni nyiepo kendi Eh. iwacho ni adhi nyiew gik ma maue ma nyiew e to magi gik mok inya nyisa ni wadhi nyiewo wadhi nyiewo ne mamawa kwanza mamawa manade madhi tero ne skari nus kilo sarach waidhe mtoka wadhonego Ah, ah, dala ok adhi Eh.
gigi gigi ok adhi go Wadhonego dalawa dala ok adhi go dalawa miya kadno konya kadno

gimoro achiel Mm. pogruok to nitiere sama inyisa ni adhi anyiew ne mama gik moko mama wen ma ema dayudo to mama wa en mama na monyuola pogruok nyaka bedi Mm. koro agombo niya kaka ihero mamani owuon Mm. e kaka itam mondo iher mamana be Mhm. nikech sama iwuok thuru ibiro itedo korwa gi gimoro amora miyudago kanyo ikawe kaka gin kaka mekeni agombo ni mondo wapuonjre ni saa saa midhi kamoro to jok miyudo dalano itrit gi kaka inyalo trit jodalau owuon gi era miyago dalauno e kaka item herogi mm. eh. gima otimore ni kik chak timre kiyie mm, richo eh.
taneno ni richo ni korakora eh. atur adok piny nikech an aneno ka ni pogruok nitiere kaeto pok akete level makete mamana mm. mano ok en miriambo to pesa gi be gin pesa ma in emiloso koro an be afil ni onego watrit gi machalre mm. to en ani koro mondo watrit gi machalre kik iket ni seche mwadhi ir mamana to koro ni dhi nyiewne mar mamana dhi nyiewne mar mamani an kaka nanene mm. anene niya kwase kasedhi e chiro tinyisa ni Adhi neno ma- nyawana gi gi- mamana gi mamani koro awach kamano Mm. koro wanyiewo gik machalre ka en skari kilo ariyo kilo ariyo koni gi koni ka en ngano koni gi koni kamano kamano nikech be in gi mtoka to be ok giboyo ahinya koro warawo to wadrop korwa to wadrop kono mano be nyalo bedo fair mondo kik inen achama mau eh Koro yieni koso. akoso ng'wana ng'wana Joneno, iwinjo wachni maber. Jonyuolgi nyaka wa tritgi maromre, nyaka wamigi luor maromre. Mondo mi wayud gweth, timne jonyuol jaodi kaka ditimne jonyuolni in iwuon.